Nan dam cio hna maw? Ka na ngai hna. CNF ralbawi a simi Pu Sui Uk nih a kan liamtakmi kongah Chin miphun kan dihlak kan lung a fak lai i kan lung zong a nuam lai lo ti hi theih cia a si ko. A si ko natein mah belte tu cu Chin miphunpi nih kan thei hnga dingmi cu nihin ni ah CNA CNF hi kan Chin miphun hna nih kan bawm hna lo ti hi a lang tuk. Zeiruang ah dah ti ahcun Yakhain, Kachin, a ni ralkap pawl hna hi kan zoh hna tikah Ra an tu hna i ra tuknak ralram ah an thi. An ram caah an nunnak an pek. Ra tuknak ruangah an thi. Nihin ni ah Kachin le Yakhaing te pawl hna, ralkap pawl hna hi An ram chung i a ummi mipi pawl hna nih an sapawl lawng hmanh si loin ṭhalolak te an bawmh. Kha Mati sin i ahcun dawtmi kan Chin miphun hna ṭha tein ra ngai u. Nihin ni ah Pu Sui Aung nih a kan liamtak tikah khua kan ruan hnga dingmi pakhat a ummi cu raram ah raa tuknak ruangah a nunnak a pek i a thimi si loin Kal zawnnak ka hawi hna i Halkha siizung ah a nunnak a liammi hi kan Chin miphun mipi hna nih kan theih hnga dingmi pakhat cu CNA CNF hna hi mipi hna nih kan bawmh hna lo caah kal zawlnak ka hawi hna i a nunnak a liammi hi ruah ahcun ningzak ngaingai a rak si. Mipi nih CNA CNF hi kan bawm hna lo. Sapawl zong kan pe hna lo. Zeiruangah dah kan rammi a dirkamtu hna, kan pa le pa hna hi mipi nih sapawl kan pe lo. Zeiruangah dah kan dirkam lo tiah cun ni hin ni kan chimmi phun hna hna hi mah zawn lawng te ai ruah i ram dawtnak lungput taktak nan ngei lo caah a rak si. Kan lung ai rual lonak zong a lang. pakhat le pakhat kan i bawm lonak zong hi mahka hmun ah hin a lang. Cu ruangah kan Chin miphun dilang hna nih kan i raring hnga dingmi pakhat cu nihin ni ah CNA CNF cu midang ramdang kut chungin pongkame ral chungin akan huphengtu dingah kan ram adilkamtu ding kan ram adilkamtu ralkap an si ti hi zeitik hmanh ah philhau Chin miphun hna nih CNA CNF hi kan bawmh a herh. Ralkap zong kan lut a herh. Zeiruangah kan ram caah nun a pemi ralkap an si. CNA CNF hriamtlaitu ralkap hi um lo i um hna um hna sehlaw kan ram chungah Yekhai nih hmunhma an rak lak la. Kawl nih a phunphun hi hmunhma an rak lak lai. Bangladesh lei i a phunphun hi hmunhma an rak lak lai. India ram lei i a phunphun hi hmunhma an rak lak lai. Kan Chin ram chungah nangmah le keimah kan ṭhutdirnak ding lam pakhat hmanh a um lai lo. Nihin ni ah Laimi hna nih A ram thumnak tiang kan phanh khawhnak le US, Canada, Norway, Denmark, Australia to hoi na tlanglo a thlomi nangmah le keimah nih kan phan khawnak a ruang hi CNA CNF pawl hmang in kan phang khomi a rak si timi hi zeitik hmanh ah phil hau kha mati sine le kan ralbawi sui uk hi zeiruang ah dah sizung ah anunnak a kan liam tak tiah cun Kalhzolhnak he phaisa zong tahchunhnak ah kan bawmh hna ahcun Thailand to hoi hna, Rengkun to hoi hna, mu Singapore to hoi hna ah siizung a vai piah ding si. Atutan ah kan ralkap pawl hna hi mah le ei le din siizung kainak cu chim lo ei le din hmah an ngei lo. Siizung ah na kai tikah zei phaisa mah an nei lo. Nihin ni ah kan ram a dirkamtu hna hi Chin miphun mipi hna kan lung a fian ding si cang. CNA-CNF pawl hi biatak tein chawva in kan bawmh a herh. Raltuknak ralram ah thi loin phaisa chei kho lo ruang khi siizung tohoi hna i mifim taktak a simi, kan ram caah zohchunh awk tlak a simi Pu Sui Uk ralbawi nih khati lebang i a kan liamtak tikah nihin ni mipi hna hi kan ning a zak ding si. Kan lung a pian ding si. Pathian Pathian he lawng i vanpang pali ah biakinn lawng ah au hlah u. Pathian nih kan ram zohkhentu ding ah kan ram a zohkhentu pawl daw ding ah nangmah le keimah Pathian nih a kan chiahmi si. Zumhnak cu tuahsernak ah lak ding si tiah Baibal zong nih a kan cawnpiak bantukin nihin ni ah Chin miphun hna nih a ram thumnak kan phan khawhnak zong hi CNA CNF an um ruangah a si timi hi nan thinlung chungah i thei u. Suio hi Chia in khuami si i keimah he aa thei ngaimi kan si. Khua khat kan si. Minun ṭha, mizia ṭha, cathiam, muidawh, pumrua ṭha bak si. Na kan zumh lo ahcun CNF ah a ṭha tein a pumrua zong a ṭha tein nan theih dih ko la CNF ah kalmi hna cu. Khakha cu hei chia chung law nihin ni ah phaisa hna kan tei kho deuh si ahcun Thailand sizung hna kalpi herh, Rengkun sizung tohoi hna, Singapore tohoi hna kalpi he. Veikhat cu ka chin ra ra bawipa a zawi. Singapore sizung ah a zawnnak an va zohter. Ramca rianṭuanmi a si ve tikah fari bakin an zohter. ramdang le avelo bawmnak he fari bak in an zohter nihin ni Chin miphun hna nu le pa hna tha tein ngai u law kan ra bawi ma tluk tin tan zong a ong cang mi du anung ngai mi afim ngai mi minung ra bawi sui o ni hin akan liam tang kal zol nang to hoi na akan liam tak tika lai mi hna ni CNA CNF hi support kan pek lo hna pina kan bom hna lo ti mi hi Mahka hmun ah a lang kan ning a zak ding si. Laimi pawl hna, Chin miphun pawl hna, kan lung ai rual her. Pakhat le pakhat kan i bawm her tiah ka ti lengmang mi hi mah hi si. Kan lung hi pian cang seh. Atu anu pi le fa la zong an tang. Mah hi zeitin na kan tuari lai ke? Laimi Chin miphun le hna, mah kong he pehtlaih in mah vialte thil hi nanmah le keimah kan rian kan ṭuanvo si timi hi hika hmun ah zangfah nawl le chim kan duh hna. Nan cungah kaa lawm.